Jago, Jago gwok wii pa Jago, manyeri peko pa citi boy en ma onongo eni manyeri in dong itye ka tero peko pa citi boy eni dong me nyer ni wa. Ok Jago ena in mere jami mogo ma nongo itye ka timme kene donyo i lok ma in pe ingeyo tyene nyo donyo i gin ma pe kwako komi wek obedi. Kwalo studio pa City Boy eni pe weko odug ginyero ni itye ka winyo ne jago man eni bad news aye itye ka lok kwede ka ingeyo bad news maber ci ibiniang man in imi cito ka royo wiri ilok pa City Boy ma olok i kom boss mego Temi inge ni in idoge ryeo icito iloko kwica icito iloko kany iloko kwica iloko kwica ibideno can ba ma nyo itye ka nyero Co lutwa wun ko nen kono lakit vidio eni, ci kong in inen ka en ada tye gin maber. Wun acwele wumaro aroo i kinwu, wumaro kudege i kinwu kono wuribbe. Jago in ibiniang gin mo jago? In ibed lapwony ento pe dok ibed ka timme jemiya omiyo kany. Cocwake is coming soon, ibinongo gin ma imito, ibinongo peko.
So an aneno calo peko pa city boy ni cobo ne ni oyot me acel city boy tye i group mo yes because if you belong to a group mo omyero group eno ni kobedi gubino poto i komi aneno groups pa luwer tye madwong ata agulu kono creative artist of luo land ma tye Jal jago, iloko gire maber ma rwatte ki kite in itamo kwede nyo kite itamo kwede. ki men So, pe iwek peko pa lawoti odok topic ma meg pa in. Pe iwek te kare pa ngatti mo odok me yomcwiny ma megi. An kadi ape i gurup pa luwer mo, i gurup mene ma dok in imito an abed iye pa luwer nyo pa lawer mene? An pe lawer. An atye latim biacara iye kede an atye lawer. So lokgi ma nongo ingeyo ni te loko nongo weko kiniga pa dano pe dok i komi. Milion pyeradek mi rwenyo ni lubanga acel pe lit ki boti, ento lit ki bot rwene. Rweny pa cituluna ni ber pe ni otim mukwanyo. Wek translating lok ki long ki long. Mak pwonyi omot. In bene itemo wer ongayi angaya. Itemo wer bene ongayi angaya. Ingeyo tekke. In itye belonging i gurup pa luwer mene. Ka dong in inongo ni itye kumano, pingo in pe itye imako ka lokone aloka i wi yamo-ni? Pingo wacci dong ci organize en in ite itim gin moni ma in iloko-ni? Amito wacci ni wek gurup okin dano, wek bed ladog iryo, wek bed latwonge ki remo. An ma aloko kadi ka aloko bot mege, an aloko ki kite nongo an angeyo ni wan con wan obedo kede kutim. In pe in ingeyo ni in pe inongo wa yam be pe imito an wakade ki kit kumun kubalo kegi. In dok imito an acit dok abedo i group anga ka yaka in de ingeni ki kwalo jamina. Bedo pe na i group nyo kede bedo tye na i group ene wek ki kwalo jamina. Kece in iloko me gin mo ni wek ki lub kori ki i tiktok ki kenyo ca mukene ba omera mak pwony ni omot mak pwony ni omot mak pwony ni omot pwony me ot kwani ni omake omot pe ibino ka lecturing.

in dong icit ikemme, iyelle ki yot, bikos eni pe obikonyo dang, eni dong pe obikonyi. Cak ki ka ma itye iye-ni. Actually, ka ilingo mo ni dok cwinyi oticci, you might ill faster than attacking everyone else. And boss mego Tim macalo lawer madit ma obedo ka tic cuk tic kwedi, omyero en aye otam ngo ma etwero konyi kwede, ma bene angeyo itwero timone-ni, ento pe nongo ki i demand tetek.